гримерка ачам пек лӑпӑл-лӑпӑл-лӑпӑл тусах хӑвӑн хӑвӑн выхӑтна манрайма пултаран. Шӑрттанӗсе килтенччӗ. Хуплу ӑҫта? Персе килтенччӗ.
Ӑҫта? Эсир социаллӑ сессинче часах хӑвӑрӑн кил-ҫуртӑра ранчо тесе чӗнетӗр. Мӗншӗн ранчо? Ну, мӗншӗн тесен ӑна Ялти ҫурт-йӗр йӑтма калаймасть вӑл. Ҫавӑн пек ман хӑйне евӗрлӗ вӑй илмелли вырӑн. Ҫав шавлӑ концертсем хыҫҫӑн, шавлӑ юбилейсем хыҫҫӑн, туйсем хыҫҫӑн ҫам та кайнӑ та вара ҫам та вӑй илетӗп. Мана ҫам пек килӗшет, ҫампа ӑна ан чӳкӗт. Ачасем пурте каппӑртӗҫ яла. Енчен те эпӗ крамада пулсан, калатӑп пулсан, яла кап тесе вӗсем Елчӗке аттенне пайне тӗҫ, а раньше тесем пӗлӗҫе пӗҫта иккенне. Алексей Московские уява, корпоратива емеллетӗр урӑх мероприятие чӗнес тесен мӗн чухлӗ укҫа хатӗрлемелле?
Ҫирӗм пинрен. А чи пысӑк сумма мӗнле пулнӑ? Чи пысӑкки икҫӗр пулнӑ Мускавра. Санӑн мӑшӑру косметолог. Ҫапла. Вӑл сире косметолог пек темле-ши процедурӑсем тӑвать, тен, ботокс е тата мӗн те пулин. Вырӑссем калаҫҫӗ, сапожник без сапога теҫҫӗ. Ҫавӑнпа та эп косметолог патне килме пултарап ҫулталӑкне пӗрре е иккӗ. Мӑшӑр калать, если юрист тет, сан ҫинче тет, сан яланах пит тет, хитре пулмалла тет. ҫамрӑк курӑнмалла тет, йӑлтӑртатмалла тет, ҫавӑнпа та тет. Ҫавӑнпа мана хӑш чухне вара алран тытса хисекать ачаха тесе. Пӗр процедура тӑвар-ха тет. А мӗнле процедурӑсем тӑвать? Ботоксем тумастпӑр. Вӑл вӑл нимӗн тӑвать тасатать пире манне. Татан те темле хӑйӗн мӗнӗсене сӗрет, кремӗсене, темскерӗсене сӗрет, вара те ман пит чӑнах та йӑлтӑр-йӑлтӑр туса капарӗ унтан. Мӗншӗн чӑваш артисчӗсем хӑйсен юррисене шутлас вырӑнне паллӑ юрӑн фонограммине илсе ҫав юрӑ валли сӑвӑ ҫырса юрӑсем кӑлараҫҫӗ. Пирӗн халь нумай кавер ушкӑнсем. Кавер ушкӑнсем вӗсем хӑйсем ним те ҫырмаҫҫӗ. Вӗсем хитсене илеҫҫӗ те, хӑйсен манерлӗ тӑваҫҫӗ те, юрлаҫҫӗ ҫапла вӗт-ха. Вӗсем нимле автор прави те тӳлемеҫҫӗ, вӗсем ҫавӑн пек ӗҫлеҫҫӗ. Вырӑссем калаҫҫӗ вот перепевка теҫ, перепел теҫҫӗ, править-ха. Енчен те эпир оригиналтан япӑхрах юрлатпӑр пулсан, вӑл юрӑ каймасть. Ҫавӑнпа икӗ вариант. Е ҫавӑн пекех тумалла, Е унран лайӑхрах тумалла. Чӳк чача пирки вот каланӑ ҫапать-ха. Чӳк чача вӑл ӑнсӑр тӑвансем пек шутласа тунӑ вӑл юрӑ. Манан тейп тунӑ ҫамрӑксем валли ҫулла шашлыкра унта-кунта вот мӗнле каламалла вот просто так. Эпир ӑна виҫ кун хушшинче эпир ӑна турӑмӑр. Чӑваш тӗнчи малтан ҫак кавер юрне илтрӗ чӑвашла, кайран оригинал.